Ar ddechrau amser fe greodd Duw ein byd. A chyn iddo gychwyn ar y gwaith doedd dim ond gwagle tywyll. Fe wyddai Duw yn iawn dim ond iddo ddefnyddio ei nerth y byddai'n medru troi hyn yn brydferthwch. Yn gynta, fe greodd Duw oleuni, felly mi roedd â dywyllwch a goleuni. Da iawn, meddai Duw. Gan fod yna ddŵr ym mhobman, fe benderfynodd Duw gadw peth ohono yn y cymylau. a pheth ar wyneb y ddaear. Roedd Duw wedi creu awyr ar gyfer y cymylau, ac fe wnaeth yn siŵr fod peth o'r dŵr yn cael ei gadw ynddynt, fel ein bod yn cael glaw ar y ddaear. Da iawn, meddai Duw. Duw roddodd beth o'r dŵr mewn mannau arbennig ar y ddaear, a'i galw'n foroedd. A chan iddo ddewis yn ddoeth, mi roedd yn edrach yn hardd iawn pan fyddai y goleuni a greodd yn disgleirio arnynt, a phan hefyd y byddai ymylon y moroedd yn torri'n donau gwynion dros y tir. Mewn rhai mannau fe fyddai'n corddi o gwmpas y creigiau, yn union fel pe bai'n poeri i'r awyr. Da iawn, meddai Duw, dyna fi wedi creu môr a thir. Aeth Duw ymlaen hefo'i waith o greu trwy roi planhigion ar y tir. Ac mewn dim o amser, fe dyfodd y blagur bychan yn ŷd euraidd yn barod i'w gynaeafu. Toc, mi roedd 'na goed, rhai 'fo blodau pinc, ac eraill efo rhai gwyn. Da iawn, meddai Duw. Fe gawn fwytaf ffrwythau aeddfed, ac fe fydd digonedd o gnau yma yn eu tymor. Fe ddringodd dail gwyrdd y winwydden o gwmpas boncyffion y coed, a medrau Duw arogli persawr y blodau roedd e wedi'i greu. Bydd y ddaear yn le hardd dros ben, meddai Duw. Wrth deimlo yr hisgl ar y goeden dderw gadarn, fe llai Duw weld dail yr hedynen fechan yn dringo o'r ddaear llaith. Wel, da iawn, meddai Duw, unwaith eto. Fe wyddai Duw yn iawn y byddai'r holl blanhigion a roddodd ar y ddaear angen golau a gwres er mwyn tyfu'n gry. Felly, fe wnaeth yn siŵr fod yr haul yn disgleirio arnynt. Fe wnaiff yr haul yn siŵr fod yr holl blanhigion yn gry iawn, meddai Duw. Mi roedd na bob math o wahanol anifeiliad yn byw ar y ddaear, rhai yn effron y dydd a rhain y nos. Ac er mwyn i anifeiliad y nos gael goleuni, nad oedd mor boeth a llachar ar haul y dydd, fe greodd Duw y lleuad a'r sêr. Da iawn, meddai Duw. Tra'n gwylio tonnau'r môr yn llyfu'r tywod euraidd, a haul y dydd yn disgleirio ar wyneb y dŵr, roedd Duw yng nghanol aer oedd yn llawn o aroglau a gwahanol blanhigion a blodau. Mae'r mannau yma yn lefydd ardderchog i fyw ynddynt, meddai Duw. Dwi am greu pysgod braf i nofio yn y moroedd glân, a adar hefo plu ysgafn a fnyliw i hedfan yn yr awyr. Nesa dwi am greu creaduriaid bychan fel y morgrugyn yma, a fel y wenwynen brysur acw. Hefyd, fe greai anifeiliad anferth ei maint fel yr eliffant a'r rhinoceros. Fe naf i rai anifeiliad symud yn ara deg fel y sloth yma, a eraill i symud yn andros o gyflym fel y cheetah. Fe naf anifeiliad bob siâp a bob maint. Da iawn, meddai Duw. I rai o'r anifeiliad fe roddodd gôt o flew. ac i eraill gragen galed. Fe gafodd y mwnci gynffon gre i'w helpu i ddringo, a'r dylluan lygaid mawr i weld yn y nos. Roedd anifiliad y môr a'r tir yn berffaith. Wrth edrach ar y cyfan a greodd, gwenodd Duw a dywedodd, Da iawn. Mae'r ddu arwan yn barod i bobl ei fwynhau. Fe greaf rai i fyw yma. Felly fe wnaeth ddyn a dynes, gan ddweud, Da iawn. Fe gant blant, meddai Duw, ac yna fe fu digonedd o bobl i edrych ar ôl y ddaear newydd yma. Fe alwodd y dyn yn adda a'r ddynas yn Eva. Heb os, y nhw oedd cyfeillion arbennig Duw. Danghosodd Duw y cwbl a greodd ac roedd o am i'r ddau ei mwynhau. Diolch, meddant, mae'r ddaear yn le prydferth iawn. Edrychodd Duw ar y ddaear a dywedodd, Ydy, mae o'n le prydferth iawn. Fe ella forffwyso rwan. A dyna fu, wedi i holl waith, roedd Duw am fwynhau y cwbl a greodd.